Hallelujah. Caanṭha, caan sunglawi kan petu, kan biakmi kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Atunai hla remhmi kha vanmi an si lo ti kha thawng van thanh kan duh hna. Kanmah LCC bu an si ko. Khalak i vanmi a lo cemmi kha ka daling si. E, nan Khrihfabu zong caan saupi a ka van pal ve ti hna lo kan ngai ngai hna. Lakara siasang pastor kamino hoi a Pathian rian ṭuan hawi siasang zong ṭha taktakmi Bawipa nih an pek hna. Hika Asia pawl cu Pathian nih hmang hlam an si lai miphun nih kan hmang dingmi hrimhrim ding khi si i Pathian zong nih hmang kan miphun le kan ram ca zongah hi bantuk ah pa dirhmun in rian nganpi a kan ṭuanpiakmi kan i bochan taktakmi saya si tikah hin tampi nan Khrihfabu thlachuahnak nan co member zong a um tem hniang in nan i pum ti thawng ka van thai e lunglamnak tampi a si ti kha van chim ka duh kan caan ning ahcun tu hi mit pahra tling ti ruo lo ka caan ngeihmi he cucaah cun thawng thra kan kal cawh ko hna lai e Johan an kul lakhat am he hlai nga in hlai kuanak te kha kan rel ṭi hna lai e kan dihlak kan dir kho ma bawipa ṭihzahnak ṭihzah bu in a dir khomi dir hna usih law cathiang hmunkhat ah kan dihlak in rel ṭi hna usih 3 2 1 rawl an ei dih hnuah Jesuh nih Simon Peter cu a thawh i Johan khawpa Simon hi hna nih an ka dawtnak hin nang nih na ka daw deuh maw tiah a ti. Asi Bawipa, kaan dawt kha na hngalh tiah a leh. Jesuh nih ka tu cawm hna tiah a ti. Jesuh nih cun a thawh ṭhan i, Simon fapa Asi Bawipa, kaan dawt cu na hngalh tiah a leh. Jesuh nih ka tuu kha cawm hna tiah a ti. Cun Jesuh nih cun Johan fapa Simon na ka daw maw tiah a ti ṭhan hoi. Jesuh nih voi thum tiang na ka daw maw tiah a hal caah khan Peter cu a ngaih a chia. Bawipa nangmah nih zeizong vialte na hngalh dih. Kaan dawt cu na hngalh ko hen cu, a ti. Jesuh nih cun, Ka tuu kha zohkhenh hna. Biatak kaan chimh, na no lioah cun nangmah nih na taisawmh kha naa sawm i na duhnak paohah na kal tawn. Sihmanhsehlaw na tar tikah cun na kut na zo lai. Midang nih na kut cu an ṭem hna lai i na duh lonak hmun ah khan an in kalpi lai, tiah a ti. Hi bantukin Jesuh nih a chim tikah khan Piter cu zei bantuk thihnak in dah a thih lai i zeitindah Pathian kha sunparnak a pek lai ti kha a hmuhsak duh caah a si. Cun Jesuh nih ka zul tiah a ti. Cathiang kan riahmi Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Kan zatin ṭhu hna u sih. Tuchun tlangtar ah van tar ka duhmi cu hi ka Jesuh Khrih nih Peter a hal a halmi Peter na ka daw maw ti hi tlangtar ah van chim ka duhmi si. LCC Khrihfabu nubu le hika CBCGR Bawipa nih a voi hnihnak pumhkhomhnak caanṭha kan pek i a voi khatnak kha nanmah nih nan rak kan tlawng i nuamtein caan kan hman hna. A voi hnihnak hika ah nan Khrihfabu ah caanṭha kan pektu kan biakmi kan Pathian a min kan thangṭhat i hmailei zong ah Khrih ah unau kan si. Pakhat le pakhat kan i theih caan ah thlacamnak in seh, hmailei zong ah i tlawngnak in hawikomhnak in mino lei zong ngei kho ṭhan i zuam hna u sih law ti kha van in sawm kan duhmi hna si i kan Baibal carelmi ah khan kir colh ko u sih law hi ka zuamtiah Jesuh Khrih a zultu hna Peter a hawile hleihnih hleithum hleikhat cu kum thum le cheu chung Peter Jesuh Khrih an rak zul ko nain Jesuh Khrih vailamtahnak a thih tikah an sinin takpum in a um lo tikah Peter cu zeidah a tuah ti siah cun a rian ṭhing ah khan a kir ṭhan i nga tlai ah khan a kir ṭhan. Zeiruangdah Peter hi a rian ṭhing ah kir ṭhan Jesuh khin ka zul tiah a ti i a sinain Jesuh khi a mipum in a um lo tikah a rian ṭhing ah a kir i A ruang cu Peter nih Jesuh Khrih nih a kawh hmuh chan taktak, a khualling, a nun hmuh chan taktak kha a fiang lo, a hngal lo caah khan a rian ṭhing ah khan a kir. Cu ve bantuk mi tampi cu Jesuh Khrih hi kan van zul, kan van i tlaihchan, kan van piangthar ko nain vawlei harsatnak ruangah kan nunnak ah kan tonmi buaibainak ruangah caan tampi ahcun Peter nih Jesuh Peter nih a rian ṭhing ah a kir bantukin mi tampi zong hi kan nun hlun ah a kir ṭhanmi, kan ziaza ṭhing ah kan kir, a kir ṭhanmi, kan rak ding einak ṭhing ah a kir ṭhanmi mi tampi zumtu aa timi kan um tawn. Asinatein Peter cu a nun hlun ah a kir natein Jesuh khin i aawnak a kir tak tiin a hlaw hlei lo. Cu a kirnak Galilee a kir ṭhan i Jesuh Khrih a thawh ṭhannak Jerusalem a thawh ṭhannak hmun in Galilee hmun khi meng in mal in meng sawm riat hrawnghrang a hlatmi a si. Cuka hmun ahcun Jesuh Khrih nih caan pek tein Simon Peter cu nga a tlaih lioah khan a va fuh ṭhan i a va auh ṭhan i Peter ka zul tiah a voihnihnak auh ṭhannak kha kan hmuhmi ka si. Cuca'h cun nangmah le keimah zong hi Khrih hnu kan zulhnak ah hin kan kirtak lio, kan tluktak lio caan zongah kan hlawt, lau, kan hlawt lio caan zongah hin a kan hlaw lo i a kan fuh ṭhantu, a kan auh ṭhantu, a kan sawm ṭhantu kan Pathian a si ti hi tuzan tuchun caan ah van in hngalhter ṭhan kan duhmi hna a si. Peter nih cun Jesuh Khrih kha a hlawh ah zul ti loin a rian ṭhing ah kir tikah cun zeidah cang ti siah cun zan khuadawih sur an vorh nga tlaih an i zuam len nain nga tlaih ahcun a thiam bakmi kha Galilee peng ah a thiam bikmi an si ko nain zan khuadoi an vorh nain pakhat hmanh an tlai lo. an caan an pek an thiamnak dihlak an thilti khawhnak dihlak chuah in nga tlaih cu an i zuam leng ko nain nga an tlai lo phundang chim si ahcun an i mai na ti ko si Cu ve bantuk nangmah le keimah zong hi Jesuh Khrih tal loin kan tuahmi, Jesuh Khrih tal loin kan ṭuanmi, Jesuh Khrih tal loin kan kawlmi phaisa chawleva hna hi a taktak ahcun i mainat bantuk khi a si. zan khuadoi te an nga tlaih cu an i zuam ko na tein an ei awk hmanh kha zuar ding cu chim lo in an ei pu an breakfast ca hmanh kha an i hmu kho lo cu tikah Jesuh Khrih cun a va fuh hna i orhlei tiva kam ah a hni paruknak ah khan tilawng orhlei kam ah khan nan sul kha vorh u law nan tlaih lai tiah Jesuh nih khan a van ti hna hmasa auh lio zongah khan Peter kha nga a rak tlaih kho lo i a tlaihter atu a voi hnihnak a thawh ṭhan hnu i auh ṭhan tik zongah hin nga a tlaihter ṭhan i hika ah cun a tlaih zat zong kha a chim i nga za le sawm nga le pathum a tlaihter ṭhan hmasa i a rak auhnak hmun ah khan a auh ṭhan follow me rak ka zul tiah a ti ṭhan Mah hlanti ah khan Jesuh Khrih nih a thuknak a orhlei kamah khan nan, nan sur kha cheh u tiah a ti hna tikah khan an cheh nga an van tlaih tikah Peter nih a hngalh hlanah Peter Peter nih Jesuh a si ti a hngalh hlanah Johan nih Jesuh a si ti kha a hngalh i Peter kha a van chimh ve tikah Peter nih cun zeidah a tuah ti siah cun liklak tiah ti lawng chung a dawp i Jesuh Khrih cu a va fuh ṭhannak kha kan hmuh. Hi nga a ka tlaih a ka tlaihter ṭhantu a ka auh ṭhantu hi Bawipa a si, a ka fuhtu hi Bawipa a si ti kha hngalh tikah Bawipa kha a fuh colh. Bawipa a si, Jesuh Khrih a si ti a hngalh tikah a fuh colh. Mi tampi cu nangmah le keimah zong hi thluachuah a ka petu a kan petu hi Pathian a si, Jesuh Khrih a si ti kan hngalh ko nain a fuh duh lomi kan tam tuk. Nunnak damnak a ka pek i rian ṭha a ka pek i thluachuah phun zakip a ka petu hi Pathian a si ti a hngal ko nain a caan zong a pe ve lo a pe siang lomi a pe duh lomi a chawva cheuhra cheukhat zong a pe siang lomi kan tam tuk sinain hika cun Simon Peter cu Bawipa a si ti a hngalh tikah Bawipa kha a fuh colh cu tiva kam an van chuak tikah cun tiva kam i a hme pakuanak ah khan tiva kam i an va chuah ah khan meiṭil in nga a rak em hna le a rak emmi le changreu tlawmte kha an hmuh. Nga an tlaihmi hlanah khan Jesuh Khrih tiva kam ah mei a rak kau i nga kha rak em cang. Zeitindah nga kha rak tlaih hna hnga ti kha khuaruahhar ngaimi a si. Cun Jesuh nih khan annih cu atu i nan tlaihmi nga cu tlawmpal in rak pu hna u tiah a ti. Simon Peter kha lawngah cun a va kal i nga ngan pipi a khat in a ummi sur cu tikam ah khan a hun hnuh. An dih a dihlak ah zal sawm nga a si. Cu tluk cun a tam nain sur cu a tlek lo. Jesuh nih cun ra u law ra ei u tiah a ti hna. Zan khuadoi sur an vorh i rian an ṭuan i an rawl a ṭam lai. Cu tikah Jesuh nih cun tiva kam ah mei a rak kau i brick fat a rak chumhpiak hna, nga a rak empiak hna i nan nga zong kha atu i nan tlaihmi nga cu tlawmpal in rak pu u, nan tlaihmi zong kha rak pu u tiah a ti. Kha an tlaihmi puk an rak put hlan ah khan Jesuh khin i nga kha breakfast changreu he a rak empiak cang hna. Jesuh khin nih an nga kha a herh lo natein an tlaihmi kha rak pu ve u tiah ti. Pathian nih hin a rian ṭuannak ding caah hin a Khrihfabu caah hin a sunparnak caah hin nangmah keimah hi a kan herh bak loh. na chawva na suingun na thilri hi a herh bak lo asinatein a sunparnak caah a ram kauhnak caah hin i tal ve hna seh ti hi a kan duh i opportunity caan ṭha a rianṭuannak caan ṭha a rian ṭuan dingin a sunparnak langhter dingin khuaruahhar a tuahmi thil ah khan i tal ve dingin a kan sawmmi a si nangmah tal loin na chawva tal lo in ka chawva tal lo in kan fimthiamnak talum pathian nih hin a ṭuan khawh tuk ko na tein nangmah keimah kha rak i tel ve law na ngeihmi kha rak i thawh ve law ti kha bawipa nih a kan sawmmi a si hika ah zultu Peter le hawile hna cu Jesuh Khrih sinah khan breakfast an ei zingka tiah khan ra u law ra ei u tiah ti hi zawn tiah phundang te van pial tak duhmi cu nang teh Jesuh he thaithawh na ei ve maw ti van hal kan duh hna zingka breakfast ei cu kan tlolh lo kan theih ngai ka zong hi breakfast ei ka fel ngai zan ri ei ka fel ngai caah se tu hi Zingka breakfast ei cu kan fel ngai nain Bawipa he breakfast ei Bawipa hi hawikomhnak ngeiṭi he mi tampi nih cun kan hmang lo kan ngei lo hika zawntiah Jesuh Khrih nih a zultu hna kha breakfast ei thaithawh ei a sawm hna i cuticun zultu hna cu Jesuh Khrih nih a pekmi hna changreu le nga cu an einak kha kan hmuh khawhmi kha a si. A sau lai cak a dang ah kan van kal ko lai i hi ka zawn tiah Jesuh khi nih Simon Peter auh ṭhan tikah khan kan rialmi ah khan Johan fapa Simon tiah a ti. Jesuh khi nih a rak zul ka khan Johan fapa Simon kha minthar in a thleng i Peter tiah a rak sak. Asinatein hi ka auh ṭhan tikah Jesuh khi nih a sakmi min in auh ti lo. A min ṭhing in khan auh. Zeiruangah dah a min thing in auh ti si ahcun Simon Peter kha a ziaza thing ah a kir caah a si. A nun hlun thing ah a kir caah a si. Phundang sim Jesuh nih cun a sining kha a nun hlun kha a sining kha a van theihter ṭhan kha si. Peter cu na si ruam lo hi aw, lungtum cu na si ruam lo hi aw, zumhtlak cu na si ngaingai lo hi aw. Midang nih kan an in hlaw hna hmanh selaw kei nih cum kaan hlaw lai lo tiah na rak timi na biakam kha na biakam ngah ning cu na sin ruam lo hi ti kha a langhtermi ka si Peter ah amah nih aa sak ko na tiin a au lo a min hlun Johan fapa Simon a min fak bak si mah ning te khan au phundang sin a sining a hodah na si khoi kan dah na rat ti kha Jesuh Khrih nih Simon Peter kha a hngalhter ṭhannak a nun hlun a hngalhter ṭhannak ka si can tampi ahcun nangmal keimah zong hi kan nun hlun a hlan kan sining a hlan i Khrih tel lo i kan rak sining kan boh ah kan i philh lo hi a biapi ngaite. Khoika in dah ka rat ho thong dah hika hi ka phan ti hi kan i philh lo hi a biapi taktakmi a si. Simon Peter nih cun a timi cu Jesuh khi nang ka hlawt lai ti a ti hna tikah khan Simon Peter nih cun a timi cu midang vialte nih in zamtak hna hmanh sehlaw kei nih cun kaan zamtak bel lai lo tiah a ti. Jesuh nih Peter cu hihi va philh hlah tuzan i ar a khuang hlanah amah cu ka hngal lo tiah voi thum na ka ti lai tiah a ti. Peter nih cun na sin i ka thih ve ding a si hmanh ah amah cu ka hngal lo kaan ti bel lai lo tiah a ti. Peter nih cun thih tiang kaan zulh lai ti khi ko fawinak in cun asinatein Jesuh khi an van tlaih taktak an van hrem ding taktak ahcun Jesuh Peter nih cun a zaamtaknak kha kan hmuh phundang chim cun Jesuh Khrih hi nangmah taksa sinak in cu a hnu na zul kho lai lo nangmah ṭhawnnak in cun Pathian hi a rian na ṭuan kho lai lo nangmah fimnak thiamnak thilti khawhnak in cun Bawipa hnuzultu na si kho hrimhrim lai lo Pathian hnuzultu Khrih hnu kan zulh khawhnak ding zongah hin amah Khrih ṭhawnnak kan herh, amah thiang thlarau umpi nak kan herh. Korin kuat khat a ngan pahra a hme hleihnih ah cun Paul nih a timi cu ka dir kho ko tiah aa ruahmi cu a tluk sual nak hnga lo i ralring seh tiah a ti. Khrihfa upa, mino upa, nubu upa he nangmah thazaang, nangmah fimnak, nangmah ṭhawnnak in na ṭuan a si ahcun a donghnak ahcun naa mainat te lai. Na tuahmi hngak in na phunzaimi, na tuahmi hngak in mi thang na chiatmi, mi na soiselmi kha a tam deuh te lai. Bawipa sunparnak na langhtermi hna nakin khan mi thang na chiatmi mi kong na ceihmi hmanh kha a tam deuh men lai cucah cun Khrih hnu zulhnak hi Pathian rian kan ṭuannak hi kanmah minung sinak in ṭuan khawh a rak si lo Peter cu Khrih hnu a zulhnak ah hin over confident confident ngeih cu a ṭha nain over tu cu a ṭha lomi si Zeitluk miding miṭha mifel na si zongah Khrih hnu zulhnak ah hin Pathian rian kan ṭuannak ah hin amah Khrih kan herh i a thiang thlarau umpinak amah thiang thlarau ṭhawnnak kha kan herh. Khrih zultu na sinak ah hin na tlu men lai ti a si lo. Na tlu te hrimhrim lai. Ka tlu te hrimhrim lai. na tlu men lai ti si lo na tlu te men lai na tlu te men lai ti si lo na tlu hrimhrim lai asinatein a biapi mi cu kan tho ṭhan kha a biapi mi kha si phungthluk bia ngan kul le liam he hlei ruknak ah Zeitintiah miding cu voi sarih tiang a tluk hmanh ah a tho ṭhan lai, asinain miṭhalo cu rawhralnak ah a tlu lai. Hika zawn ah miṭhalo cu voikhat lawng a tlu. Miding cu voi sarih tiang a tlu hmanh ah a tho ṭhan lai, tiah a ti. Zeiruang ah dah miding kha voi sarih tiang a tluk ti si ahcun a tho ṭhan peng caah khan a si. Miṭhalo cu a tlu le a tho ṭhan ti lo. A tho ṭhan lomi cu a dir lomi cu phluk awk an ṭha ti lo. Zei ruangah dah miding cu voi sarih tiang a tlu ti si ahcun a tluk fate a tho ṭhan pengmi kha si. Cucaah cun nangmah le keimah zong hi Khrih hnu kan zulhnak ah hin caan tampi ahcun kan nun hlun ah kan tlu caan um men lai. kan ziar hlun ah kan tluk caan um men lai kan lungput hlun ah kan tluk caan a um men lai a biapimi cu kham hmun in kan thawh ṭhan kha a biapimi ka si kan ziar hlun i um thai peng kan i ciahnak hmun i ciah thai peng kha si loin kan tluk sual hmanh ah tho ṭhan i Khrih hnu zulh ṭhan kha tu chun ah kan sawm duhmi hna cu a si na tlu men lai ti a si lo Khrih hnu na zulhnak ah hin ni khatkhat cu na tlu lai a fiang bak ko asinatein tho ṭhan usih law zul ṭhan ko hna usih ti hi van in sawm kan duhmi hna a si Jesuh Khrih a thawh ṭhan hnu in thihnak vailamtahnak cungah thi i thihnak a thawh ṭhan hnu ah hin khuaisian pakhat te lawnglawng a tuah. Biahalnak pakhat te lawnglawng a tuah. Jesuh Khrih thihnak in a thawh ṭhannak nih a langhtermi cu zeidah a si ti si ahcun kaan dawt tuk hi awh na sualnak leiba kaan champiak cang kaan ngaihthiam cang na sualnak vialte kan ṭawlpiak dih cang. Na caah ka nunnak ka pek ti hi a langhtermi a si. Cucaah cun cu a thawh ṭhan hnu kan cah i tuahmi vialte hnuah question a kan halmi pakhat te lawng lawng um. Question thawh ṭhan hnuah Jesuh Khrih nih biahalnak tampi a tuah nain thihnak in a thawh ṭhan hnuah hin biahalnak a tuahmi cu pakhat te lawnglawng a si. Cucu na ka daw maw ti hi a si. Cu biahalnak cu voi khat lawng hmanh si loin voi thum tiang Peter na ka daw maw ti khi si. Tuchun ah hal kan duhmi cu nang teh Jesuh na daw ve maw ti hi hal kan duhmi a si. Jesuh khi nih Peter kha ka thawng ṭhan a chim maw ti kha hal lo. Cheuhra cheukhat na ka pek maw ti kha a halmi si lo. Na ka thangṭhat maw ti zong kha halmi si lo. Thla na cam maw? Baibal caan na rel maw ti zong kha a halmi si lo. Question a tuahmi te cu na ka daw maw timi te he a halmi a si. Na ka zum maw ti zong si bak lo hi mu. Na ka dawt maw? Zei ruang ah dah ti cun na ka daw maw cun kan dawt mi ca ah cun kan caan kan pek siang, kan chawva kan pek siang, kan nunnak kan pek siang. Cucaah cun Bawipa hin Pathian hin na sin na duh mi hi na chawvan hak in na ngeih mi thilri hnak nak in Na thinlung in na dawt na dawtnak hi Bawipa nih a duh bikmi cu a si. Hi hna hna khin na ka daw deuh maw tiah a ti. Jesuh Khrih nih Peter kha hi hna hna khin na ka daw deuh maw? Hi hna timi hi zei khi dah a si hnga ti khi theory a um. Pakhat cu zeidah a si ti si ahcun zultu dang pawl kha Peter hi zultu dang pawl hna hnak khin keimah hi na ka daw deuh maw? Asiloasile pakhat um ṭhanmi cu a nga a tlaihmi a rian, a lawng, a rian kha, a sur kha, a nga tlaihnak rian kha hi nga lawng hnak in hin na rian hnak in hin na ka daw deuh maw ti hi hi hna tiah a timi nih hin a langhter ti kha si. Zeipaoh va si hmanhsehlaw nang langhter ka duhmi cu na hawikomh hnak nakin na nupi, na pasal, na nu le na pa hna nakin Jesuh Khrih he na daw deuh ve maw? Na rian nakin, na chawva hnak nakin, suingun chawva hnak nakin Pathian Jesuh Khrih he na daw deuh ve maw ti hi van in hal kaan duhmi cu a si. Na hi hna hi zeidah a si ve hnga tu chan ah kan hi hna kan Facebook zong a si ko men cu kan media kan phone hnak hnak hin na ka do deuh maw ti zong hi mi tampi cu kan phone ah online ah kan caan vialte kan pek i Jesuh caah cun Pathian caah cun mit panga pahra te hmanh kha thlacam le Bible carel kha Pathian caan kan pek duh ti lo Micheu cu Sunday lawng ah hin caan nan pek kan pek. Zarhkhat chungah hin nazi pahnih chung rak pumh chung te lawng hi Pathian ca cang pek a dang vialte cu kanmah duhnak le kanmah nomhnak le kanmah nih kan i nomhnak hmun ah khan kan caan kan chawva vialte kan hmang i Sunday te lawngah hin Pathian kan dawt kan rak ti nazi pahnih chung te hi bawipa kan dawt ko kan ti hi pum adi in cun kan duhmi bia poh kan chim kan duhmi thil poh kan ding kan ei kan duhmi ti hang poh kan mah duh ning poh kan nung hi ka ah hmaizal kan ban ah bawipa kan dawt tuk kan ti than nazi pahnih chung te lawng bawipa he mi tampi nih cun kan dawt Nupi ka van ngeih le nupi in van tahchunh ning law pale hna nan nu nih hin zarhkhat ah hin ni ruk chung cu kaan dawt nangmah bak hi kaan duh natin nikhat te hi cu padang ka duat hna lai nule zong kha nan pale nih khan nudang niruk chung cu nangmah ca bak ah kaan pek lai le nikhat te hi cu midang ka va dawt tuah hna lai in ti hna si law in ti hna u si law i ti hna u sih law kan i lungsak la maw a ho hmanh kan duh lai lo mi tampi cu cu bantuk in cun pathian hi thenphar sanh te lawng in kan dawt le kan caan zong hi a dang paoh kha cu kanmah duh duhnak ah khan kan hmang nawlbia ngan cu bawipa na pathian kha na thinlung dihlak na ruahnak dihlak na thazaang dihlak in na dawt lai ti kha si a pahnihnak ahcun nangmah na dawt bantukin na innpa kha na dawt lai tiah a ti mi tampi cu pathian kan dawt kan dawt kan ti natin kan innpa kan minung huai kan rem fawn hna lo minung mi cheukhat cu kan minung huai kan u kan nau kan dawt tuk hna na tein pathian kan daw fawn lo pakhat lawng i tlaih a ngah lo a pahnih in dawt a haumi si kan nu kan minung hawi kan dawt khawhnak hnga ding cu a herhmi tu cu pathian dawt ka si pathian kan dawt lo ahcun midang cung zong ah hin dawtnak tling taktak ngei khawh a si lo pathian he kan i dawtnak kan i pehtlaihnak a hmaan tikah khan kan nunnak in a luangmi pehtlaihnak zong kha a hmaanmi a ṭhami kha a si lai. Cucaah cun Pathian nih hin na sin ka sin in a duh bikmi, a hlam bikmi cu dawtnak hi a si. A hme hleiriat in hleikuanak ah khan Jesuh na timi cu na no lio ahcun nangmah nih na taisawm kha naa sawm i na duhnak paoh ah na kal tawn. Sihmanhsehlaw na tar tikah cun na kut na zo hna lai i midang nih na kut cu an ṭem hna lai i na duh lonak hmun ah khan an in kalpi lai, tiah a ti. Khrih hnu na zulhnak ah hin na duh lonak hmun kal a um tawn. Na duhnak hmun poah kal kha cu Khrih hnu na zulh hlan nun kha si. Khrih hnu zulh hnu ahcun duh lonak hmun ah kal a hau tawn. Huam lonak hmun ah kal a hau tawn. Huam lomi rian ṭuan a hau tawn. Mi nih duh lomi rian ṭuan a hau tawn. Mi nih duh lomi nangmah nih duhmi lawngte ṭuan kal kha cu Khrih hnu na zulh hlan i na nunning kha sinah tein Khrih hnu kan zulh hna cun na duh lonak hmun ah khan kal na duh lomi rian ṭuan kha a hau tawnnak kha ka van langhtermi kha si. Peter nih hika zoh chim ding cu Jesuh Khrih nih Peter nih Khrih hnu a zulhnak ah hin thihnak tiang a ing lai ti kha a langhtermi kha a si i cu bantukin Peter nih cun Khrih caah khan a thih tiang tein zumhtlak tein a zulh. Jesuh Khrih thih bantukin vailamtahnak i thih hmanh kha si lo a bing telet bak in rak ka that u ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi kha si. Jesuh Khrih ca thih kha Peter nih cun vanṭhat ah thluachuah ah a ruah cang. Amah thi bantuk i vailam i thi hmanh kha kaa tlak lo ti a bing telet in thi kha Peter nih cun a hlan i amah cu ai temtuar tlaih khi ding kha a ṭi i a zaam lio ah khan Khrih nih a auh ṭhan tikah a nun hnawhchan Bawipa nih a fial hnawhchan kha aa fiang tikah cun Khrih caah khan thihnak tiang zong kha ralṭha tein a tuar ngammi a si. Nangmah keimah zong Khrih hnu kan zumhnak ah hin Khrihfa ka si ti lawng hi a si lo. Kan nunnak in a man kan pek a herh caan zong um lai kan caan in a man kan pek caan zong a herh lai kan chawva in Khrih hnu kan zulhnak hi a man pek caan a herh lai kan hnu kan hnurka lawng in Khrih hnu zulh hi cu a fawi tuk asinain na hmurka lawng in Jesuh Khrih nih rak ka zul ti ti kha kan sawm mi si lo kan nunnak hrimhrim in amah hnu zulh kha kan sawm mi a si Hika zon ah Peter nih Jesuh Khrih a hlawt ah khan Matthai ngan kul le ruknak chungah khan a voikhatnak ah Peter nih voithum a hlawt tikah a voikhatnak cu kulhmi tualrawn ah a ti. Kulhmi tualrawn Jesuh Khrih he khan naih te ah khan si a voikhatnak hlawtnak kha cu nangmah kha a zultu na si lo maw tiah an van ti i a van hlawt ah khan a van hlat deuh i a voi hnihnak cu khoika hmun ah dah a si cun kulhnak hau i a chuah lio ah khan si a voi hnihnak a hlawtnak cu hau in a chuah lio ah khan si a van hlat deuh cang a voi thumnak a hlawtnak hmun cu a pawng i a dirmi hna nih khi hau lengpi ni ralkap hna lakah khan hau congtu hna ralkap hna lakah khan a voi thumnak a hlawt tikah Jesuh Khrih kha a hlawt tikah a voi khatnak cun lam neih ngai in a zulh ko nain a hla chin lengmang a hla chin lengmang a hla chin lengmang minu nih timi cu na aw cawi hi amah zultu na lo ko tiah an ti Peter cu a aw cawi in cun Jesuh Khrih zultu aw cawi in Jesuh Khrih zultu lo hi a ṭha tuk ka soi lo natein a aw cawi in cun Jesuh Khrih zultu a lo ko nain a nunnak in a rak zamtak cangmi a si. A nunnak in a rak hlawt cang. Mi tampi cu kan hmurka in cun Khrihfa kan lo tuk ko nain kan hmurka in cun zultu kan lo tuk ko natein kan nunnak in kan rak hlawt kan nunnak in kan rak zamtak diam Peter cu o cawi in cun Jesuh Khrih zultu kha a lo peng ko asinatein Jesuh Khrih kha a rak zamtak lengmang cang cucah cun nangmah keimah zong hi kan o cawi lawng in kan biachim lawng in Khrih a zultu si ti hna hlah usih kan hmurka lawng kan aw lawng hi Khrihfa si ti hlah seh kanmah kan nun hrimhrim hi Khrih a zulmi, kanmah kan nun hrimhrim hi Khrih a lawhmi, kan awcawi lawng si loin kan nunnak hrimhrim hi Khrih muisam a keng dingmi kan si. Tlamtling te kan keng lai lo chambaunak cu kan ngeih lo ahtiin nikhat hnu nikhat in Khrih ziaza lungput muisam a lawh chin lengmang ding hi zumtu kan rian a si. Hmurka lawng in a si hrimhrim lo. Sunday lawngah pulpit, cong, pulpit cung lawngah Jesuh Khrih zultu lawh hi cu a poi ngai. Kan rian ṭuannak ah le kan innchungkhar ah le kan tlonglennak hmun ah Khrih zultu a lo ding hi a biapi taktakmi cu a si. Jesuh Khrih nih a thih hnu in khuaisen a tuahmi pakhatte cu Peter na ka daw maw ti si. Tuchun ah nang zong hi na min kha van chim law Bawipa nih an sin na ka daw maw ti hi a kan hal vemi si. Na sinin chawva fimnak thiamnak na thil ti khawhnak nakin a duhmi cu na thinlung dihlak in na dawt hi Jesuh Khrih nih a duhmi a si. Peter nih kan dawt a ti tikah Jesuh Khrih nih rian a fialmi a um. Ka tuu fate kha cawm hna. Ka tuu kha zohkhenh hna. Ka tuu kha cawm hna tiah a ti. Zumtu nangmah le keimah kan rian cu Khrihfami zumtu pakhat le pakhat thazaang i pek, i kilveng, thla i campiak, i zohkhenh hi a si. Pakhat le pakhat i soisel kha si lo, i zohkhenh kha si. Mi tampi cu pakhat le pakhat i soisel i thangchiat hi Pathian hlah ni maw kan fial thlarau laksawng hlah mi thangchiat hlah maw thlarau laksawng nan co ti awk in pakhat le pakhat i zohkhenh i kilveng thazaang i pek hi Jesuh Khrih a dawtmi hna a kan fialmi cu a si. pakhat le pakhat i thangchiat i soisel cu Satan nih a kan fialmi an, an fialmi hna kan fialmi tu a si asinain Jesuh Khrih na kan fialmi cu pakhat le pakhat i zohkhenh i dawt i zawn ruah kha a si bantukin Khrihfabu pakhat le pakhat i daw hna u sih kan chambaunak a tampi cio ko lai kan chambaunak kha i soisel si loin i dirkamh in thazaang pek in Pathian lei ah karhlang ṭi in pakhat le pakhat hi thazaang i pe ko hna usih ti hi van in sawm kan duhmi hna si kan dihlak ca Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh.